Il-Partit Nazzjonalista hmm. nefaq il-miljuni fil-każini tiegħu. Hmm. Fil-każini tiegħu. Aħna għandna każini kollhom kien. Ma Malta kollha, kollha tal-Partit Nazzjonalista. Taf ta' min huma l-każini tal-Partit Laburista? Taf? Tal-partitarji minn għalija. Tal-Partit Laburista.
Il-każini tal-Partit Laburista. Eh, huma proprjetà tal-partitarji? Ta' iva.
Tal-Partit Laburista taf ta' min huma? Proprjetà tiegħek għax meħodin minn il-gvern. Dawk fil-maġġoranza tagħhom għandhom iktar minn 22 proprjetà. 22 proprjetà illi huma meħudin. Meta rnexxilhom jieħdu?
Fis-sebgħiniet.
Illi huma, illi huma dawk dawk kien ikollok dar inti, Santa Venera, insemmuhom ta' Spinola, ir-Rabat. Jiġi fuqek il-gvern jagħmillek requisition joħodilek u jtijak il-Partit Laburista. Birżabuġa. Issa daw is-sidin qed ifittxu l-gvernu, qed ifittxu l-gvernu. Eh? U x'inhu jiġri? Tieni ċans John. Il-Gvern qed jinstab ħati li kiser ir-regoli u jien u int qed ikollna nħallsu l-multa, qed ikollna nħallsu l-kumpens lil dawk il-familji. Il-Partit Laburista jekk irid jitkellem. Ħażin, ħafna, ħafna ħażin. Tieni ċans, ħa nagħmel challenge għax inti qed tgħid li jarawk eluf. Ħa nagħmel challenge, mela se jarawna eluf. Mela ħa nagħmel challenge żgħir il-Partit Laburista. Ara jrix nitkellmu dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi. Però l-ewwel jirritorna l-każini li ħaminant in-nies, li ħaminant il-Gvern. Lura lill-ċittadini. Ejja, nibdew minn hemm imma, ħalli niġu level playing field. Mela tieni ċans. Nista' nara x'qed tifmek sew.
Mela l-ewwel, mela aħna biex trajna l-każini tagħna kellna nixbru minn għand in-nies. Mhm. U d-djar jiswew il-flus. Aħna għandna każin ir-rabat li huwa enormi, pereżempju. Tajbek, il-Partit Laburista mhux hekk, il-Partit Laburista kien hemm dar ir-rabat ċentrali ħada U flok għamilha librerija, għamilha każin. Itti jilħal, itti għallura l-gvern, il-Partit Laburista. U ċ-ċirkostanza issa allura x'inhi? Li n-nies mant min ittieħdu dawn id-djar. Qed ifittxu l-gvern. Mela, kemm minnhom daw il-każijiet? Hemm ħafna minnhom dak każijiet. Qed jerbħu u mbagħad jħallas iċ-ċittadin. U jien u int inħallsu t-taxxi, inħallsu t-taxxi, inħallsu t-taxxi. Tajjeb, iżgolli kera, inħallsu t-taxxi, inħallsu t-taxxi. L-Australja ħol. Għadu jitkellem il-Partit Laburista dwar l-Australia Hall, l-Australia Hall Pembroke, ta' dina kienet storika tal-ewwel gwerra dinjija, hall kbira storika kien hemm l-Australia Hall, ir-Raffles ma nafx tiftakru x'inti. U l-Victoria Pub. Daw kienu ħadu għamlu dil fis-sebajnijiet ċedew propja tal-Marsa u ħadu di. U ħallew abbandonata snin, kisru l-kuntratti kollha. Di ma kellix dawl. U ballex qabdet. Mhux darba qabdet, qabdet darbtej. Allura tniżżlet fl-iskedar. Imbagħad, imbagħad sar in-negozju. Tela' l-Partit Laburista, irranġaw l-affarijiet mill-ewwel kif tela' Muscat. Irranġaw l-affarijiet biex il-Partit Laburista jkun jista' jinnegozjaw. U llum innegozjaw mas-settur privat. Għidlu jgħidilna l-Partit Laburista, għax aħna dawn l-affarijiet m'għandniex hu. Mhux bilfors ikollok il-problemi finanzjarji jekk inti meta tlift mill-Gvern U jien ħana, aħna għaskanna biex nħalsu l-pagi, aħna milna erba xhur minn l-pagi. U bqajnem. U bqajnem. Mela, il-riforma li tagħmel xi tkun. Dina naqbel miegħek li dawn huma affarijiet atroċi. Mhux atroċi. Xbajt inħallas.
Mhux atroċi. Il-Partit Laburista jrid, jrid, jiġi level playing field qabel jibda jitkellem dwar il-finanzjament. tal-partiti politiċi, mhux jibqa' jibbenefika mill-palazzi tan-nies is-siġġiewi. Kif kif se jagħmel? Ġifieri ġifieri inti taħseb li għandu jirritorna mela, daw mela, l-assi tiegħu? Mela jirritorna l-assi mhux tiegħu, jirritorna l-assi tagħna lura lill-istat. U l-gvern jiddeċiedi xi mhux l-istat huma ta' nies privati qed ngħidu. Hemm hemm min huma ta' nies privati u hemm min huma tal-gvern. Meta jagħmel hekk il-Partit Laburista jiġi fuq il-mejda u nitkellmu Ma jistax ikun tibqa' di l-isbilanċ demokratiku ta' xi ħadd miljonarju, miljonarju, miljonarju. Hmm. Tajjeb, u partit eh, eh, eh, illi jonfoq il-flus kollha biex iżomm daw il-kazini, illi trid inti trid issa l-eluf biex iżommhom, xtrajna l-miljuni biex nofquhom. Allura aħna konna nkomplu nitqanna u speċa b'sistema ħażina sama daw iġibu għażewġ, kif se jsir, kif ħassir? Jiena ngħid illi, jiena ngħid illi għandu jkun hemm riforma, għandu jkun hemm riforma, u l-riforma dwar il-finanzjament tal-partiti ilha, ilha, li bdiet jien niftakar lil Dolores Cristina, ara kemm ilha, ara kemm ilha illi, illi bdiet. Però, però, naħseb illi l-Partit Laburista jrid jagħti l-akbar eżempju, l-akbar eżempju hija l-proprjetà. Għax aħna fuq partiti qed nitkellmu, mhux fuq spekulaturi tal-artijiet.
Mela, tlaqna?